Helo a chroeso i'r fideo yma ar Adobe Animate. So yn y fideo gyntaf, byddwn ni'n edrych ar rhyngwyneb defnyddiwr, so user interface. A i ddechrau gyda, gawn ni edrych ar sut mae Creative Cloud yn edrych. So O fewn Creative Cloud, chi'n gallu ffeindio'r holl apps gallwch chi gosod ar eich cyfrifiadur. A yr un ni'n edrych am lawr fan hyn yw Animate. A dyna fe. So, gallwn ni agor e, neu gallwn ni llwytho fe i'r cyfrifiadur ni os mae fe heb yn barod, a mae'n dweud bod ni ar y fersiwn fwyaf diweddar. Felly, yn ôl yn Animate, mae'n edrych yn debyg iawn i uh, meddalwedd eraill ma Adobe wedi creu, so pethau fel Photoshop. A ni'n gallu gweld, er enghraifft ar gwylod y sgrin, mae gwaith ni wedi bod yn gweithio ar yn dyweddar, um, a wedyn i fyny ar y ochr chwyth y sgrin, ni'n gallu creu animeiddiad newydd, neu ni'n gallu agor un ni wedi gweithio arno yn barod. A mae hefyd opsiwn fan hyn i ddysgu o tutorialau mae nhw wedi creu, mae Adobe wedi rhoi yn rhannol rhaglen. Felly gewn ni jyst gwasgu ar Create New. A mae'r ffenest dogfen newydd wedi agor i fyny. A gyfer y fideos yma, byddwn ni'n defnyddio HD, sef y default fan hyn, sydd yn rhan o'r character animation tab ar y uh, brig y ffenest fyna. A mae hon yn rhoi ni uh, 1280 gan 720 pixels. Iawn, so dyna cydraniad neu resolution y, um, y canfas ni'n gweithio arno pan ni'n creu'r animeiddiad. Os ni eisiau gwneud rhywbeth o wahanol meintiau, gallwn ni addasu trwy dewis un o'r opsiynau gwahanol neu trwy newid y rhifau ar y dde ar gyfer y width yn haint fyna. So uchder a lled. Mae hefyd opsiwn ar gyfer y frame rate. So, mae hwn yn golygu faint o lluniau, faint o fframiau sydd yn cael ei ddangos mewn un eiliad. Felly, fel arfer 30 yw e, ond ni'n mynd i ddod yn deli 4, oherwydd dyna yw kind of, beth mae ffilmiau yn y cinema yn ddyddio. A mae dwy opsiwn ar gyfer y platform type, sef HTML5 Canvas neu ActionScript 3.0. So ni'n mynd i just, just aros gyda ActionScript, a gawn ni gwasgu Create. A nawr gallen ni gweld y llwyfan, so rhan gwyn yma. A ar y ochr chwith mae gen ni opsiynau gwahanol gallen ni defnyddio er mwyn um, creu pethau o fewn yr animeiddiad. Um, so trwy gwasgu ar nhw gallen ni ddewis nhw, neu os ni'n gwasgu a dal y botwm i lawr, gallen ni gweld diwyslen sy'n dod i fyny gyda gwahanol opsiynau yn ymwneud â pob un o'r categorïau. So mae gen i selection a subselection tool fan hyn. Os o'n i eisiau ychwanegu siapau, gallwn ni'r un peth gyda uh, um, offer petriol fan hyn, a gallwn ni cael siapau fel cilchoedd ac yn y blaen. Wedyn, ar waelod y sgrin, mae gyda ni y llinell amser. So, mae hon yn rhan fwyaf pwysig o animeiddio. A ni allu gweld ar y dechrau fan hyn, mae ffram allweddol fan yn barod, um, a gallen ni ychwanegu fwy o fframiau trwy gwasgu ar y botwm yma. A mae hefyd opsiwn i wneud um, defnyddio croen neonin sydd yn gallu galluogi chi i weld fframiau sydd wedi dod o'r blaen ac ar ôl yr un ych chi'n edrych arno i weld a cymharu sut maen nhw'n wneud. Mae hefyd y opsiynau i chwarae a defnyddio loops i weld rhan y meiddiad. So mae hwnna'n bwysig iawn ar fan hyn. Mae hefyd yr opsiynau i chwyddo i fewn ac allan i weld fwy o'r sgrin neu llai o'r sgrin. OK, so o'r llwyfan, sori. Um, a rhywbeth sy'n bwysig i nodi fan hyn yw os chi'n rhoi rhywbeth o siap neu rhywbeth tu allan i'r llwyfan, bydd e ddim yn ymddangos yn y fideo terfynol chi'n creu. So mae fe'n fel bod mewn y theatr a mae rhywun off y llwyfan. Mae nhw ddim, chi'n methu gweld nhw, mae nhw ddim yn y golwg. A ar ochr y dde, mae gwahanol um, rinweddau a llyfrgelloedd a, a seidau ac yn y blaen. Gallwch chi gweld, fan hyn yw'r um, rhinweddau neu'r priodweddau y um, llwyfan. Gallwn ni addasu lliw os ni eisiau, ac yn y blaen. So mae'r rhain i gyd yn rhannau yn prif rannau o animeiddiad. Um, beth gallwn ni wneud yw, efallai bydd rhywun yn colli neu bydd rhywbeth yn digwydd lle chi ddim yn gallu gweld rhai o'r pethau yma rhagor. So, ar brig i'r dalen lle mae'n gweud window, mae'r dywyslen yma yn rhywle gallwch chi fynd i ffeindio nhw eto. So trwy gwasgu'r timeline fan hyn, bydd e yn ail ddangos y timeline ac yn ymlaen. Okay, mae hwn yn bwysig iawn. Mae plant yn tueddol o colli rhai o'r pethau yma yn eitha hawdd. Felly, os mae gennych chi dosbarth o 30 o blant, a mae lot o pobl yn cael trafferth gyda hwn, a maen nhw pethau wedi mynd ar goll ac yn y blaen, beth gallwch chi wneud yw defnyddio'r diwylliant yma yn window, Iawn, a mae opsiwn mewn fan hyn yn gallu ddyddio i ffeindio fe eto. So window, workspaces, a fi'n ddyddio essentials fan hyn, jyst i cario just beth sydd angen arno ni. A fan hyn, mae'n gweud reset essentials. Trwy gwasgu ar hwn, mae fe'n neud yn siŵr bod ni'n mynd yn, yn union yr un peth a beth dechreuon ni ar y ddechrau. So mae popeth sydd angen arno ni ar y sgrin. OK, So gobeithio bod hwn wedi bod yn um, cyflwyniad i'r rhyngwyneb defnyddiwr yn Animate. Cofio yma gyda ni pethau fel file, um, open, close ac yna blaen, export. Byddwn ni'n esbonio popeth mewn fideos yn y cyfres yma. Felly diolch am rando a gwelch chi yn yr un nesaf.